әдәбият дөньясы шундый кызыклы гыйбрәтле дә ул кайчагында аның шәхесләре дә фаҗигаи гомер кичергәннәр Нәкъ менә моннан 100 еллар элек Казан каласы кайнаган шагыйрьләр, Һади Такташлар, Гадел Кутуй, аннан классик язучыбызга әверелгән Кави Нәҗмиләр һәм шул ук вакытта безнең бер онытылган шәхесебез дә бар. Ул Сталин репрессияләренә эләгеп, шактый э, язмышларын э, фаҗигале төстә булса да, аннан шул э, Фаҗигалардан арынып, исән-сау кайтып, шактый гына хәтерем ялгышмаса, Әнвәр ага 69 нчы елны вафат булган Сирин Батыршин дигән шагыйрьне без беләбез. Беләбез дип әйтәм мин, чөнки Мираж журналында эшләгән чагында Әнвәр аганың аның иҗатын, шәхесен барлап чыккан, чыгарган мәкаләләрен каләм аша да үтте, чөнки редактор булып эшләгәндә. Менә Әнвәр ага Сирин Батыршин Дип менә онытылган шәхесләребезнең сез бит инде менә аның төп иҗатын, шәхесен үзебезгә, милләтебезгә кире кайтаручыларның төп фигурасы дип әйтер идем. Менә аның китап язмышы ничек тора. Тупланамы ул, нинди яңа материалларыбыз бар. Гомумән, яшь укучыларыбызга әйтик, Сирин Батыршин кем булган ул? Аның үз исеме Сәйрин. Ләкин әдәбият тарихына ул Сирин булып килеп кергән. Һәм ул Ютазы районы Кәрәкәшле авылында туган, тугыз балалы гаиләдә бишенче бала булып туган ул. Һәм, әлбәттә, башта Кәрәкәшледә укый, аннан соң ул вакытта атаклы Бәйрәкә мәдрәсәсен тәмамлый. Һәм шуннан соң Бөгелмәдәге өч еллык укытучылар әзерләү семинариясендә белем ала. Октябрь революциясеннән соң гражданнар сугышы вакытында ул хәтта гражданнар сугышында да катнаша әле. Ул чак әз генә аклар кулына эләкмичә кала. Менә шушы вакытта ул иҗат итә башлый. Беренче шигырен ул 1914 елда Фатыймая Фәридәгә багышлап яза. Фатыймая Фәридә, билгеле булганча, Себердә газета чыгарган журналистларның берсе. Ул Вагыз Нәүрүзовка кияүгә чыгып, алар Омскага китәләр дә, анда газета чыгаралар. Һәм бер вакытны ул авырый башлый. Авырый да үзенең туган авылы Кәрәкәшлегә кайта. Һәм анда озак Озак та тормый, ләкин озак тормаса да, шунда ул хатын-кызларны укыта башлый. Һәм бер вакытны ул вафат була. Шу аның аны соңгы юлга озатканда төрле авыллардан, күп авыллардан халык, меңләгән халык җыела. Менә шул халык алдында Сирин үзенең беренче шигырен укый, Фатыймая Фәридәгә дигән шигырен укый. Шулай иттереп, халык алдында үзенең шагыйрь икәнлеген күрсәтә.

Бөгелмәдә укыганнан соң Казанга килә, Казанның э, Казан дәүләт педагогия институтында укый. Э, шул вакытта ул Такташ белән таныша, э, Гадел Кутуйлар белән таныша. Аның Гадел Кутуйга багышланган бер шигырен әле мин бастырып та чыгардым Мәдәни җомга газетасында. Аның иң атаклы шигырьләреннән берсе Язгы тамчылар, аннан соң Күмәкләштерү, ягъни колхозга, колхозлар оешу чорында булмый, булмый дигән шигыре бик атаклы була, бик популяр була. Аны хәтта Мохтар Мутин да үзенең репертуарына алып, аны сәхнәләрдән сөйләп йөри. Һәм аның булмый, булмый шигыре, ягъни ялгыз тормыш булмый, без яңа тормыш төзибез колхозга берләшергә кирәк дигән э, шундый э, Шигыре ул вакытта күп кенә авылларда сәхнәләрдән сөйләнеп, сөйләнеп йөри. Ул шул хәтле совет хөкүмәтенең халыкка яхшы тормыш бирүенә, аны бәхетле тормышка чыгаруына шул хәтле ышанган була, ул башта Тукайга ияреп үзенең Булмаса шигырен һәм шулай ук Диңгезгә дигән шигырьләрендә ул Тукай Әгәр дә иске тормышны гаепләп сөйләгән булса һәм иске тормышта бигрәк тә байларның югары сыйныф кешеләрен тәнкыйтьләсә, Сирин инде иске тормышны, капитализм чорындагы тормышны гаепли, Һәм менә совет чорында без матур яшәячәкбез дип иске тормышка яңа тормышны каршы куя, куеп, шатланып иҗат итә. Әмма бераздан 30-нчы елларда ул совет системасында да теге кирәкмәгән ялгышлыклар, ягъни дөрес булмаган күренешләр барлыгын тышкы яктан гына кызыл булып, ә аның эчендә әле алдашу һәм башка алтын алтынга табыну, байлык артыннан куу кебек э, сыйфатлар барлыгын төшенеп ала да, э, ул 30 елларда инде совет җәмгыятен тәнкыйтьли торган шигырьләр яза башлый. Һәм шуңа күрә дә репрессиягә эләгүе дә э, нәкъ менә шул шигырьләре өчен э, аны репрессиялиләр. Ул хәтта Сталинга э, эпиграмм эпиграмма язган була. Ул эпиграмма сакланып калмаган, ләкин аның эчтәлеге шундый. Ул Сандугашка мөрәҗәгать итеп былай ди: "Сандугаш син ди һәр җырыңда Сталинны мактап җырла, шул вакытта сиңа СССРның халык Артисты дигән, җырчысы дигән исем бирерләр дигән сүзләре була. Аннан ул башка шигырьләрендә дә, күп кенә шигырьләрендә тәнкыйтьли. Ана поэмасын яза. Ана поэмасында Сталин бер вакытны әйткән була. Социализм үсә барган саен сыйныфлар арасындагы көрәш көчәя барачак дип. Шушы фикернең Халык арасында, бигрәк тә ата, бер сорагы әни белән бала арасында нинди фаҗига китереп чыгаруын сурәтләгән Ана поэмасы. Улы аның шәһәргә китә, шәһәрдә яши. Ә ананы бер сыеры була, аның сыеры бозаулый, тана була, шуннан соң аны ике сыер асрыйсың дип, аны кулак дип аны гаеплиләр һәм өеннән куып чыгаралар. Бу ана нишләргә дә белми, беркем дә яклаучы булмый, чөнки кулакны яклаган кешенең үзләрен гаеплиләр әйме. Һәм ул шәһәргә килеп, Казанга килеп, хәер сорашып йөри торган була. Шул хәлгә җитә. Һәм ул Казанда үзенең улын очрата. Улыннан мәрхәмәт сорый. Ләкин улы шул хәтле совет властена бирелгән була, идеологиясенә бирелгән була, ул әйтә, әгәр дә син, ди, Фронтның икенче ягында, мин бу ягында, ди. Әгәр дә мин кулакны якласам, ди, миңа нәрсә булыр, ди. Шулай итеп, ул әнисен якламый, аңарга каршы чыга. Ә әнисенең кулында имчәк баласы була. Ана нишләргә дә белми. Мин ди 11 бала үстердем ди. Алар ни хәтле миңа ни хәтле мин алар өчен тырыштым ди. Аларның барсы да таралып бетте ди. Ә монда 12 нчесе ди. Әгәр дә бул да Ул да шулай булачак, ди. Һәм шулай дип торган вакытта аның күкрәк баласы вафат була, үлә. Шулай иттереп, ана өзгәләнә, нишләргә дә белми. Монда өлкән улы аны кабул итмәде, ә монда үзенең имчәк баласы вафат булды. Менә шундый фаҗигане беренче булып әйме совет поэзиясендә шундый фаҗигане тирәнсен иттереп күрсәтеп биргән тасвирлаган һәм үзенең дә язмышы гел фаҗигадан тора әйе
сиримне гаеплиләр 35 э, нче елда аны кулга э, алалар һәм аны э, себергә озаталар ә ул шул хәтле әшәке лагерь була анда көненә 200 грамм ипи бирәләр һәм анда Физик яктан эшкәртәләр. Тачка белән таш, комны, әйме, 70 тапкыр икенче җиргә илтергә кирәк була. Әмма аны беркем дә үти алмый. Әгәр дә берәр кеше үтәсә, аңарга норманы тагын арттыралар гына. Аның бу турыда истәлекләре сакланып калган. Мин ул истәлекләрне Казан утларында бастырып чыгардым. Аннан укырга мөмкин. Һәм шунда ул шул хәтле биш ел буенча шул хәтле бетеренеп, ләкин исән кала, бетеренеп яши, исән кала. Ул былай ди, әгәр дә кулда ди берәр җире киселсә ди, аннан кызыл кан чыкмый ди, аннан сары су чыга ди. Шундый хәлләрдә, ниһаять, ул үзенең биш елын тутырып, тутырып чыга. Ул хәтта аңарга кайтырга акча да бирмиләр. Ул хәер сораша-сораша кайтып җитә. Кайткан вакытта инде аның бөтен киемнәре таралып беткән була, тузып беткән була. Ул шул көе авылга керергә дә ояла. Бөгелмәдә аның бер туганы була, энесе була. Ул шунда кереп, күлмәк алыштырып, әйме, авылга кайта. Авылга кайта һәм инде кырыгынчы елда кайта ул. Кырык беренче елда сугыш башлана һәм ул үз теләге белән сугышка китә. Сугышка сугыша шул Мәскәү янындагы сугышларда катнаша. Ике тапкыр контузия ала. Контузия ала. Аннан соң бер тапкыр яралана, аны Ташкентка җибәрәләр. Ташкентта бер хәлгә Әйләнеп кайткач, авылга кайта һәм соңгы гомерен ул авылда уз, авылда уздыра, аннан соң инде Баулы поселогында уздыра. Авылда ул умартачы булып эшли һәм шигырьләрдә яза. Элек ничек иттереп тәнкыйтьләгән булса, монда да ул хәтта тәнкыйтьләвен дәвам иттерә, хәтта шуннан соң да. Мәсәлән, кыскартуга эләктеләр дигән мәсәлен яза. Анда ул мәсәлдә куян, эт һәм ат үзара сөйләшәләр. Аларның өчесен дә кыскартканнар һәм бер-берсеннән сорыйлар. Куяннан әйтәләр, куян әйтә, минем куркак икәнне белгәннәр, моны кыскартсаң да бер нәрсә дә эшләмәсләр дип уйлаганнар да мине кыскарттылар ди. Ә ат та әйтә, Мин эшләдем дә эшләдем, бер нәрсәгә дә э, карамадым, э, алар белән начальниклар белән урлашуда катнашмадым, шуңа күрә мине кыскарттылар ди. Ә эттән сорыйлар. Син ә син нәрсәгә кыскарттылар? Мин ди гел ярап торган идем э, хуҗаларның сүзенә ди, бер вакытны койрак койрык булгар урынына эт өреп куйганмын ди. Шуның урынына ди мине мине ди кыскарттылар ди. Менә шулай иттереп, совет чорындагы вәзгыятьне, андагы шул теге алдашуларны һәм ялагайлыкны әнә шундый үзенең мәсәлендә дә иҗат итә. Аннан соң башка иҗатлы башка мәсьәләләрне дә шигырьләрендә яза. Әле сөргеннән кайтканнан соң да ул 90 шигырь язган һәм бер поэма язган. Гадәттә бездә безнең әдәбият белемендә ул аннан Сөргеннән бөтенләй хәле бетеп, кәефе төшеп кайткан диләр, әмма, әмма кәефе төшмәгән аның. Баулы поселогында яшәп, аңарга квартира да бирмиләр. Ул инде хатлар да яза, әмма барыбер аңарга ни өчендер квартира бирмиләр. Хәтта аның исемен дә әйтергә куркалар. Шул хәтле халык дошманы итеп саныйлар инде. Ләк 57 нче елда ул Аны реабилитациялиләр, шуннан соң да әле аңардан куркалар. 69 нчы елда ул вафат була һәм аның архивын язучылар барысы бергә җыелып, аның хатыны тапшыра язучылар союзына, ә ул архив Әлмәт язучылар язучылар союзының Әлмәт бүлегендә сакланган була. Ә бервакытны Әлмәт бүлеген җитәкли безнең Равил Фәйзуллин. Равил Фәйзуллин белән без бер группада укыган идек. Бервакытны ул миңа әйтте, Сириннең архивы анда саклана дип. Мин әйтәм, ул бит минем авылдан. Һәм минем әтинең двоюродный браты әле, әйме. Шуңа күрә миңа бирсәң әйбәт булыр иде дигән идем, ул миңа бирде һәм шуннан соң мин аның иҗатын Өйрәнеп, аңардан менә китап әзерләдем. Аның бер китапка гына сыймый, бер, бер томы аның шигырь, шигырьгә һәм поэмаларга багышланган булачак, икенчесе инде аның прозасына һәм аның турындагы истәлекләргә багышланган булачак. Әгәр дә менә шуны бастырып чыгарып булса, халыкка Сирин иҗаты кайтыр иде.

Үзенчәлекле бер китап дөнья күрде. Аны безнең э, танылган шагыйрәбез, Татарстанның халык шагыйре, Тукай бүләк иясе Клара Булатова нәшер иткән. Бу китаптагы кыйссалар, истәлекләр, э, алар э, моңарчы безнең киң даирәгә э, билгеле дә түгел дә, дип уйлыйм. Биредә, беләсезме, хикмәт нәрсәдә? Бу бер үзенә күрә бер мәхәббәт кыйссасы. Мәхәббәт кыйссасы бу, әйе, Искәндәр кыйссасы дип атласа да, мәхәббәт кыйссасы Искәндәр ул гулакларны кичеп кайткан безнең классик шагыйребез Хәсән Туфанның әдәби тәхәллүсе булган, әйе, кайткан шәпкә. Кайткан шәпкә ул Искәндәр дип бастырган әсәрләре, әйеме. Ә аның мәгъшукасы Ул инде безнең э, университетның татар теле әдәбияты бүлегендә укучы, шәкерт, э, шагыйрә кыз Клара Булатова. Менә шушыларның мәхәббәт тарихы э, язылган бу киссага. Монда без менә Укыдык бит, бик тәнәкә исемнәре таныш безгә, ләкин тәнәкәнең кем икәнен без белмидек. Нидә яшь чакта Хәсән Туфан иҗаты бик серле тоела иде. Серле тоела иде. Кемгә ул аны багышлаган? Менә ниһаять төшендек. Кемгә багышлаган? Ул тәнәкә ул Клара Булатованың Хәсән Туфанның, ягъни Искәндәр бу чакта Искәндәрнең Искәндәр кушкан исем Клара апага. Клара Булатовага. Гыйбрәтле дә, кызыклы да, серле дә бер мәхәббәтнең менә бу тарихы бу. Бәлки аны чыннан да элекке заманда бик чыгарып та алмандыр, инде менә ниһаять теге вакыт җиткәндер. Бәлки Газинур шагыйрь мәкаме белән берәр шигырен укып үтәрсез. Менә шуңа күрә мин хәзер Хәсән Туфанның әле без бик белмәгән, аның бу китапларына да бик кермәгән китаплар, шигырьләр болар. Менә бу яңа шигырьләр кебек кабул итеп укыла. Менә шуннан Булатовага, ягъни тәнәкәгә багышланган бер шигырен укыйм. Тәнәкәм, тәнәкәм, ак чәчкә шикеллем, ерак та син миңа, якын да сөеклем. Сәлдәштең, бу синең ышану иде дә, кайгыңнан яртылаш бушану иде дә. Яртыдан күбрәге миндә бит кимендә, йөрәгем авырта, авырта минем дә. Бу авыр йөрәкне үзеңә алып тор. Өф ит, ө, авыртты, авырта, авыртты. Ачулы язмышка, ачулы мин бүген. Ул тона, ант итә, билләһи, мин түгел. Ул сиңа тигәндә, эх, сатыйм анасын. Миңа да тигән ул, миңа да авансым. Әйт, сине ничек мин алалыйм үткәннән, Әле дә эзләре яшәгән бүтәннән? Якын да син миңа, ерак та сөеклем, Тәнәкәм, тәнәкәм, ак чәчәк шикеллем. Менә мәхәббәт кыйссасы, мәхәббәт тарихы ике шагыйрь арасындагы берсе дөнья кичеп, михнәтләр күреп кайткан Мәхбүс шагыйрь. Яшь аермасы да бармы? Яшь аермасы 36 э, ел гына күп түгел. Э, һәм э, яшь студент бәйләнеп килгән шагыйрә арасындагы мәхәббәт язмышы. Бу миңа калса, бу тарих шулай ук бик безнең укучыларыбызга бик кызыклы булыр дип исәплим мин. Һәм мәхәббәт тарихы шундый кызык. Әйе, бу кем әйтмешли, безнең укучыларыбызның өстәл китабына да әйләнеп китмәгәе әле ул.